Is-suġġett favorit tiegħek, l-onorarja. Meta sirt Speaker jiena skoprejt illi min ikun ħaddiem tal-Gvern, taċ-ċivil, u allura nurse jew teacher fi skola tal-Gvern, u jiġi elett il-Parlament, ikollu jiġi sospiż mix-xogħol, jitlef il-paga, mhux jitlef il-post tax-xogħol sospiż għal perijodu li jibqa' Membru Parlamentari u jgħix biss bl-onorarja tal-Parlament. L-onorarja għal min irid jifhem, l-onorarja huwa dak li l-Parlament li jtik il-flus li jtik talli int Membru Parlamentari. Ammont żgħir li l-istudji kollha juru anki sal-lum li d-deputati Maltin huma fost l-inqas ħlief għal xi żewġ pajjiżi li jitħallsu minn pajjiżi kollha. U waħda mill-ewwel deċiżjonijiet li jiena ħadt meta sirt Prim Ministru kienet illi di waqqaftha. U għidt le, issa minn issa 'l quddiem min hu impjegat tal-Gvern, eh, ma jitlifx il-post tiegħu, jibqa' jiffunzjona, jibqa' jidħol għax-xogħol regolari, jirċevi l-paga tiegħu sħiħa u jirċevi l-onorarju. Hekk għandu jkun. U ħadd ma qalli xejn. U għaddit. Wara ftit, irrealizzajt li però di issa ħolqot inġustizzja. Għax jiena lil min kont qed nagħmel ministru, bir-regoli li jeżistu, sal-lum, jekk issir Ministru int, jekk int avukat trid tagħlaq l-offiċċju u tkeċċi l-klijenti kollha li għandek u tagħtihom xi ħadd ieħor. Ma tistax tibqa' tipprattika xogħlok bħala avukat. Għax issa full time għall-pajjiż. U inti sa tgħix issa bil-paga tiegħek ta' Ministru Imma ma tawx l-onorarju. Alavolja tmur il-Parlament kuljum, forsi b'differenza minn xi deputati oħra. Trid tirrispondi kuljum il-Parlament. Trid taħdem kuljum minn filgħodu sa filgħaxija. Sadattant, l-offiċċju tiegħek ta' avukat li domt għoxrin sena biex bnejtu, trid tagħlqu, tgħaddi l-klijenti kollha tiegħek lil ħaddieħor, ħalli mbagħad jekk xi darba tispiċċa minn Ministru u tispiċċa tgħid jiena ħa mmur, ma ssibx offiċċju, ma ssib xejn. Trid terġa' tibda kollox mill-ġdid u sa ssib ruħek m'għandekx dħul. Issa, allura r-raġunament kien, mela irranġajt l-affarijiet għal min impjegat mal-Gvern u salvajtlu l-post tax-xogħol tiegħu u qed jieħu l-paga tiegħu u qed jieħu l-onorarju. Allura għall-Ministri din ma tgħoddx, mhux hekk biss. Terġa' min kien konsulent Konsulent mal-Gvern fi sptar jirċevi paga darbtejn jew tliet darbiet iżjed mill-paga ta' Ministru, dak il-konsulent mhux biss seta' jibqa' impjegat mal-Gvern u jirċevi l-paga darbtejn tliet darbiet daqs il-Ministru, imma jieħu l-onorarju wkoll. U inti di rajta inġusta. Inġusta, inġusta, u stupida apparti li inġusta, għax jekk jiena nixtieq l-aħjar nies li jsiru in charge jieħdu f'idejhom it-tmexxija tal-pajjiż. Malli xi ħadd li għandu professjoni stabbilita, qed jaqla' l-flus, għandu da. Jien li ngħidlu isma' itlaq da kollu, armih u ejja sir Ministru, l-ewwel tweġiba li jtini huwa ovvjament li le. Għax, orajt, sagrifiċċju nagħmlu, servizz għall-pajjiż li trid nagħmlu, imma issa li ġġibni fqir fl-aħħar m'iniex se nagħmel. Mela. U jien għedt isma' di hemm bżonn nindirizzawha din l-issue. Bdejna diskussjonijiet mal-Oppożizzjoni. Din ma twilditx mix-xejn, bdejna diskussjonijiet mal-Oppożizzjoni. U in ġenerali, il-messaġġ li bdejt nirċevi hija illi hemm il-qbil li dal-pass mhux inżidu l-pagi tal-Ministru. Din importanti li ndaħħluha. Jien ma pproponejtx li tiżdied il-paga tal-Ministru. Kull ma għidt jien huwa il-Ministru barra l-paga tiegħu jibda jirċevi wkoll l-onorario tal-Parlament għax iż-żewġ funzjonijiet huma differenti minn xulxin. Ministru, Ministru, qed jagħmel xogħlu ta' Ministru, minn filgħodu sa filgħaxija r-responsabbiltà tiegħu. Però filgħaxija jiġi l-Parlament bħall-oħrajn kollha. U allura jekk jiġi l-Parlament bħall-oħrajn kollha, jrid iwieġeb il-mistoqsijiet, irid, irid jikkun, et cet. Għaliex, għaliex m'aħniex qed intuh il-kumpens li qed jirċevi bħala x'ismu. Ġara illi inqalgħet froġa sħiħa ta' kif dal-proċess ta' konsultazzjoni beda għaddej. U anke l-amministrazzjoni tagħha kienet froġa. L-amministrazzjoni tagħha kienet froġa of the first order. U naħseb anke l-kuntest eh, ekonomiku ta' żmien ma jenx. Saru żball jikbar. U jiena irrikonoxxejtu dak l-iżball. U ehm, xi sena wara, rajt l-istqarrija li kont rixt. ħabbart illi d-deċiżjoni kienet sa nirriversja kompletament u li min laħaq irċeva iż-żieda dan jirrifondihom, jħallashom lura. U riversjaj dik id-deċiżjoni. Kienet deċiżjoni ħażina? Mela tlaqna?